te. Saa time no na ɛnyɛ paa logo ɛna na yɛ sa. Saa time no yɛ yɛ adwumaden because I remember sɛ I should compare at that time to this time ɛna nka bɛka ne sɛ hesei koraa no na yɛ ni listener because that time no na wotumi hunu sɛ oh sɛ mea me study mea me monitor mehwɛ adeɛ no tumi sɛ yes adeɛ no yɛ great na nyame adom nyame adom adeɛ yɛ agyina so atumi abɛpem saa bere wei sei ngyina fam yɛ ɛɛm brand bi a ABN brand no yɛ brand bi a ɛɛ mɛka sɛ ɛyɛ ɛyi na yɛ build ɛ empire bi na yɛ build ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛ sɔfo yɛ sɔfo mente ɛɛ takorade ae ae saa tɛm no yɛ takorade nyinaa na kyerɛ sɛ na ɛyɛ ɛyɛ adeɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ kama paa Na mekae sɛ, Saa berɛ no, dabidabidabi, saa berɛ woduru ayi Atakoradi kuro mu a, dabidabidabi, Angel, hyeɛ! Saa tam ne yɛbie Angel wɔ Takoradi dadaada but na ɛntumi nyɛ ayi. Saa berɛ no, wofa ɛyɛ Takoradi, Cape Coast, baabi a ɛyɛ ɔgyeɛ mmerɛ ɛna obiara nim. Ne yɛnyɛ paa logo wɔ ha. Saa tam yɛbɔ adwumaden. saa tam ni a yɛayɛ ɛɛ yɛ nominate saa tam ɔgyeɛ mmerɛ RTP awards ɛma ma gye atoa so two times te sɛ ne yɛsa paa agologo a na focus na ma gye na kyɛ sɛ yɛsa paa agologo a nka saa tam ne yɛnye gye saa awards no the the Ghana wɔn wɔ ayi bi wɔ ha for leadership ayi masa ne nyinaa na kyɛ sɛ nipa agye gum a kyerɛ sɛ na wotim no sɛ angel na kyerɛ sɛ na yɛn nsa paa logo eh, sɛbe sɛbe ne yɛnyɛ concert wɔ ha na na yɛmmɔ kɔɔla ɛma yɛ afurukutu ɛwɔ ha sei na yɛbɔ adwumaden ne yɛbɔ adwumaden I remember sɛ saa tɛm yɛde yɛkɔto ɛyɛ ayi a wɔn de hwɛ listeners ayi ɛso me wura fi sɛdeɛ wɔn si frɛ wei sei no ɛɛ eh, yɛ a na wɔn de hwɛ radio wɔn a wɔn tie paa for radio listeners ɛnɛ yɛ yɛ da so one of the best ayi ɔgyeɛ mmerɛ oh ɛba yɛ na news to oh na ɛfɛn de sɛ ɔhema oh na ɛfɛn sɛ obama kyerɛ sɛ wotumi sɛ ade no ɛyɛ solid team akyerɛ sɛ wotumi sɛ adwuma ne ayi no ɛyɛ adwuma kama kama kama akyerɛ sɛ yɛdididi mu a nkakra nkakra nkakra na ada no a yɛbɛbie angel no Doctor Kwaku Ateng ɛɛ de yɛ kɔ ɛyɛ hotel bi wɔ airport. Mempɛ sɛ bɛbɔ hotel no din. Ɛma yɛ nyinaa saa term no the big ɛɛ eight the big eight yɛ nyinaa yɛ kɔ ɛyɛ saa hotel hɔ. I remember sɛ yɛ kɔ hotel hɔ nom no ɛyɛ sɔfo tiike kwan na drive me ɛde ɛkɔɔ yɛ na yɛ kɔ duu hotel hɔ yɛ kɔkɔ daa hɔ na yɛ se yɛ na yɛ ni di. Na yɛ yɛ yɛnyɛ mframa papa na yɛnya aboterɛ na first no yɛmfa mɛ starte sɛ yɛnya yɛ team no nyinaa nti afei yɛbia ano na yɛmfa nkɔ nkɔyɛ mekae saa nnoɔma wei nyinaa na yɛkɔɔyɛ yɛkɔ oh yɛkɔgye yɛ ani amanfoɔ too mo bo ase ɛdidii saa tɛm na yɛ DJ Willy na ɛyɛ ɛfɛ ne sɛ Papa Shamo na ɛyɛ Obama na yɛ ɛm ɛm ɛm ɛm ɛm ɛɛ yɛfɛ ne sɛ Ɛm ɛɛ Kwadwo Dickson ɛna afei ɛɛ Ɔhemaa Woyɛgyɛ ɔɔh ɛna me ne yɛyɛ eight ɛɛ ɛna Captain Good nti ne yɛyɛ eight nti na wɔfrɛ yɛn eight angels ɛɛ saa term no obiara hyehyɛ no white white na kyerɛ sɛ wotumi hu sɛ adeɛ no yɛ solid na yɛkɔeɛ se apɛ nkɔmhyɛ bi baa hɔ mepakyɛw menim sɛ ɛnɛ ɛɛ obi atie paa ɛye sɛ General Manager bɛka ɛbɛkae Doctor Kwaku Ɔten bɛkae na afei ɛyɛ Great Man, ɛyɛ Bronzy, ɛyɛ CEO bɛkae. Ɔhemaa wo yɛ gya wo bɛkae ɛɛm saa term no team no a na ɛhɔ no nyinaa I hope sɛ obiara bɛkae ɛɛ Captain Captain Smart bɛkae paa ɛɛ afei ɛɛ DJ Willie wo bɛkae ɛɛ Papa Shamo bɛkae ɛna afei ɛyɛ nnipa a saa berɛ no na ɔyɛ ayi a na ɔdi yɛn anim ɛyɛ ɛyɛ ɛɛm Mrs ɛɛm Amoaten Eh Stacy Amoaten ɔno na saa bɛ no ɔdi anim ɔno koraa na lidi eh deɛ kɔ hotel hɔ ɔde aduane bɛsisi hɔ yɛ serve yourself wode di na kyerɛ sɛ ɔyɛ ayi a come on na kyerɛ sɛ wɔwɔ hɔ nom a na saa bɛ no ɔno na de yɛ kɔ de yɛ ba saa tɛm motor K ɛdi anim mu kae sesesa so in fact yɛ feeli na yɛgye yɛn ani saa time no manfoɔ enjoy paa na mekae nti ɛyɛ na ehm Doctor baa hɔ, ɔbaa hɔ ba bɛsraa yɛn because adeɛ bɛkyea me abue yɛ yɛ yɛ ayi ano. Nti ɔbaa yɛsii app no ɔkaa sɛ wei deɛ ɔne yɛadi nkɔmmɔ awie a yɛngye twenty thousand na yɛmfa nto yɛ ho na wei deɛ obiara mfa nyɛ ne ne pocket money sɛ like wabɛ wabɛdidi awie ɔkɔ akɔstate adwuma anɔpa yi nti obiara nye to ayi yɛnye twenty thousand na kɛsɛ nnipa eight nnipa eight ɔmkɔkyɛ twenty thousand a mpakyɛ obiara bɛnya sɛn.

Saa berɛ no ayi baa hɔ ɛfɛ ne sɛn eh, Kwame Adinkra ɛbaa hɔ ɛbɛsraa yɛn because of na yɛbɛbie ayi no ano nti ɔno nso baa ɛhɔ bi na saa berɛ yɛ deɛ yɛakɔ akɔda hɔ ɛna Kofi Kofi Adoma Nwanwani eh, saa berɛ no nti na kyɛ sɛ ɛyɛ eight no sɛdeɛ na bɛka me because me repeatii wɔ hemaa din no nti na kyɛ sɛ eight Kofi Adoma bɛkaeɛ sɛm yi a meka yi pa nti hɔ na mekaa sɛ me raise ayi bi baa sɛ ne yɛdidi nkɔmmɔ na me raise ayi bɛɛ sɛ Angel no deɛ ɛwɔ hɔ. Yɛabɔ adwuma. Obiara nim sɛ nyɛ kete na yɛbɛsa ayɛ. Yɛayɛ adwumaden ɛna ɛsɛ sɛ ayɛ akɔnɔ ɛna obiara ba Angel. Na mmom deɛ mpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ yɛde Nyame asɛm na yɛde tetɛw Angel de fitii Angel FM ase. Yɛnim Angel FM akyɛ. Yɛ startee from Kumasi. Startee, Doctor yɛ me ankasa me brɔda. Yɛ startee Angel akyɛ. But me menyɛ nhwehwɛanimu. Enti no me no menni time for sɛ ɛna wei na ɛkɔ sii hann na ɛkɔyɛ sei. Meyɛ m'adwuma mewie a mepɔn a mapɔn bɛkɔ me baabi. Enti no yɛkɔeɛ na mekae sɛ enti no yɛayɛ adwuma no akyɛ. Nyame adom yɛn nyinaa yɛaka abom obi a ɔwɔ biara yɛ star. Nyame nhyira mo paa. Na captain mmienu yɛ a na wɔn nante yɛ den. Nti deɛ mesrɛ nyinaa ne sɛ yɛde Nyame asɛm na ɛdii kan nti deɛ mesrɛ mo nyinaa ne sɛ yɛrekɔ yi monhwɛ na moankɔtu nnuro. Yɛnto nnuro no yɛde Awurade kɔ a Awurade bedi yɛn anim, na ebewie yɛn yiye. Monnye me so, aame. Ɛhɔ ara na kapten pagyaw ne nsa, ɛnna ɔse, Sɔfo, hmm, woaka asɛm paa o! Na mimi sɛ ɛte sɛ mimi sei, mimi tuo hɛ, me ayi koraa, a, a, anwansen o, sɛ ntɛtea koraa, mimi nni bi, me, me ayi saa na mede nam. I hope sɛ mo anamoo nyinaa mobɛkae saa asɛm yi. Stacy, wobɛkae. Ɛɛ, Ko, Kofi Adomawane, wobɛkae. Ɛyɛ Kwadwo Dickson, JM, wobɛkae. Ɛɛ, Ɔhemaa Woyɛgyɛ, wobɛkae. Doctor Kwaku Aten, wobɛkae? CEO Bronzy, wobɛkae? I hope sɛ wɔkae saa nnoɔma wei sei nyinaa. Papa Shamo ɛna DJ Willy, mese mo nyinaa mokae saa nnoɔma wei nyinaa kamakamakamakama because ɛnnɛ ɛyɛ afe pɛpɛɛpɛ ɛna nkɔmhyɛ no ayɛ adwuma. Enti no, mekaasɛ se wo, wo, wo, wotu aduro na sɛ yɛde Nyame ayi na ayɛ na aka sɛ ɔde aduro na wode ba abɛyɛ ayi a, woanhwɛ yie a na yɛbɛdi afe no, ɛntɔ sɛ yɛbɛ celebrate yɛ one year no na wo nipa korɔ na wonka yɛ ho. Ampa nso yɛ celebrate yɛ one year yi, Captain wonka yɛ ho. Te sɛ wafiri mu ɛna aka yɛn yi o, ɛyɛ na ɛgyina ha yi ɛna ɛsɛ yɛbɔ adwuma yi. Adwuma yi nso a yɛbɔ yi nso adwuma yi ɛkɔ so ɛkɔ so. Menkasa da, Yes me me nkasaa da I don't have time to talk but what am saying this afternoon ne sɛ ɛberɛ a captain yɛ yii wo adi no sɛ yɛ yi wo adi na sɛ wo pɛ sɛ wo ba adwuma mu bio a deɛ yɛ nim ne sɛ you just wo bɛ fine the right way na wa san aba but time na yɛ kaa sɛ kɔ tena fie just 30 days yɛ pɛ sɛ ma ahunu sɛ Angel FM no ne ABN no obi a moro mmara ase yɛ kaa sɛ kɔ tena fie for 30 days Thirty days no so na sɛ yɛhia wo a yɛbɛfrɛ wo, ɛno na yɛde yɛɛ lɛtɛ no, ɛno na yɛde yɛɛ yɛɛ de maa wo. But wo kɔ tenaa ase yɛn nan so wabue TV station. Adwuma deɛ yɛbɔ bra yɛbɔ kɔ yɛn anim, nhyira nka Awurade din. Doctor Kwaku Ɔteɔn mɛkasae. Angel tiefo obia angel FM workers obia ni ɔkasa makasa ɛyɛ ɛfɛ ne sɛn ɛɛ adwuma wura ɛna de sii JM de ɔhwɛ adwuma no so wɔ ha sɛ ɔnkyerɛ lɛtɛ no mu na mmom ma wɔmmɔ so ɔ ɔy wɔmmɔ so ma no nkyerɛ mu ɛna ɔbɛkyerɛ mu de kyerɛ atiefoɔ deɛ nti a ɛyɛ me nua captain wɔyɛ dɛ bɛn wodeɛ free angel afei deɛ sɛsɛ deɛ I think sɛ yesterday o sɛsɛ wo se wo na wama angel wɔbɛn wɔn yɛ listeners afei nso wo na wɔma yɛ facebook yɛyɛ yɛyɛ radio o yɛnyɛ facebook o ɛno ne adeɛ deceive yɛn yɛ yɛ yi na ɛyɛ angel ɛɛ ɛɛ ɛfɛn sɛ ɛbɛyɛ sɛ ɛɛ fm ɛnyɛ angel facebook ti o facebook deɛ na facebook ba adaba yi facebook deɛ wɔyɛ ɛbɛ deceive o because viewership a mepɛ no mɛtuma nya no facebook ɛnso na na nyɛ saa na na teɛ nnipa mmiɛnsa bɛtuma bɛgyina facebook baa mi mɛtumi ama ebi a yɛhu ne sɛ yɛ nnipa bɛyɛ thousand yɛka listeners. yɛka atiefoɔ so wɔn tie ɛno asɛm na meyɛ dɛbɛn meka yi nti it's like sɛ captain wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ time no nti wobaayɛ no a radio no yɛ akɔnɔ ɛnti no ɛdɔɔ wo kɔn ɛnti wo ankasa wobaa ha bɛfrɛ me ne me tena ase wo office ɛde ɔma wo satana nsate adwuma bɔ maba so ka sɛ papa yɛsɛ deɛ angel deɛ yɛafa baabi a wo greater akra woyɛ one of the best ayisɔfo woka nokorɛ And woyɛ sei wobɛbɔ maba so koraa ɛde President Kufuor koraa basobɔdeɛ brɛɛ me saa da no sɛ wone ne nyinaa na na ɛtie. Ɛnɛ deɛ Captain wokɔɔyɛ a wose yɛn yɛ radio station wobaayɛ no ɛna womaa yɛ listeners seesei na aguo afei ne yɛsɛ bɛ yɛsɛ bɛ starte wobaayɛ na ɛguuyɛ because wobɛ na asomdwoeɛ ni ha ɛnɛ wei so waka me wei wei fashion wei ho ahwan wobɛ wobɛsɛ biribiara kolase biribiara but Dr. Kwaku Ɔte yɛ obi a ɔno wɔyɛ business man te okuta adwen te na wɔso ɔnya abotere sɛ nyɛ nyame a ɛnka wo firi angel sɛ angel angel fam ase no ɛnka wo ne Dr. Kwaku Ɔte kɔ akeka wɔ ne ɔno ankasa ne ba ɛfɛn sɛ wei sii wɔ kaaka wɔn tiri bom ɛma wɔn mmienu kɔn mu ntɛm tetee Hwɛ, da bi a meka asɛm wɔ radio so, mesee, Sɛ wo ne obi nam a, na sɛ ɔne wo ka asɛm kokoam de sie a, ada a wo bo bɛfuo no, deɛ ɛma yɛhu no sɛ you are a matured person ne sɛ, ada a wo bo bɛfuo no, don't mention it. Ɛno ne yɛhu no sɛ you are a matured person. But sɛ wo ne obi nam, watua wo ka, watɔ aduane ama wadi, ada na ɛkɔ na ɛma yɛ 20,000, captain, bɛsi na me wo me deɛ wo fae. Wo fa me deɛ! Me me deɛ wofa ebegye wo wamfa ama me ofae but ɛnɛ wose wowɔ sika wo ho nkyerɛ wo da but me wofa me sika ɛna me somaa nkoraa wei yɛ ɛɛ bɛɛ two weeks time ka kyerɛ nkoraa yi sɛ wo nkoraa yi ne ɛyi mo ɛɛ sɔfo bright mo sɔfo bright woyɛ me dansini wo ɛɛ wo ɛɛ wo na wɔde thousand hyɛ wo nsam no okay ɛna me kaa sɛ wɔnya yi wɔmfa ma nkoraa no wɔmfa nkɔdidi ɛna wo maa boys no thousand deɛ aka no wofa ewu fa di. Tie asɛm no yie o, ɛnnɛ mepɛ sɛ meka biribi kyerɛ Nyame mma na ɔhunu sɛ, sɛ wo ne obi nante, wo ne obi twe mpena, wo ne obi ware, wo ne obi fa adamfoɔ, wokɔyɛ obi adwuma, obi bɛyɛ w'adwuma, na sɛ mo ntam tete a, keep the secret. Shut up! Keep the secret! Shut up! Kama no tom! Captain, asɛm wei a wokɔka ayɛ yi a, Yɛka kyerɛ sɛ wodidi mpanyimfo asɛm. Enti gyae tena fie na fa sua nyansa wei sɛ asɛm wei wei ɛyɛ case. Asɛm wei ɛyɛ case. Asɔre dɛm kɔ yɛtu nipa sɛn? Asɔre dɛm yɛtu nipa sɛn? Obi na abia n'adwuma ɛna wɔde ethics wɔde nneɛma ato ho ɛna wɔyɛ adwuma no ɛna wɔsi mɛnyɛ wei na yɛ wei ɛna wɔayɛ no wɔsi tena fie thirty days. You see how you create? Wo de baabi abɛyɛ adwuma a wobɛfiri bia wo create problem de to hɔ. na wo mma bɛyɛ ɔtamfo wofiri adom adom yɛ atamfo adom mu yi ɛbɛpem nnɛ wafiri angel fam angel fam engu mese taata ma na angel fam gyina so wɔ Ghana na nyɛ Kumasi o angel 96.1 saa tam na ɛfɛn sɛ Kwame Adinkra Jonah ka na ɛyɛ sports Kwame Adinkra na ɛyɛ morning show wɔn nyinaa gya yɛ adwuma angel fam da so ɛbɛpem nnɛ angel fam da so ewuli ɛda so wɔ hɔ ɛngu ɛda so wɔ hɔ ɛngu o. Ɛ ɛ Kwame Adinkra kɔɔeɛ no, ɔkɔɔ no wɔ asomdwoeɛ mu no. Ɛnnɛ Kwame Adinkra san yɛ adwuma wɔ ABN. This ɛ ɛ Sports Obama Sadiq, na ɔyɛ adwuma wɔ Angel Kumasi. Ɔfiri hɔ baa Accra. Yɛbaeɛ because ɔsɛ ɔyɛ peace ayi nti no, ɛnnɛ yɛbɛyɛ ɔsan bɛyɛ adwuma wɔ Angel ha. Radio adwuma, wei kɔ ha, adeɛ kye a wei kɔ ha, ɛnnɛ wei tumi fa ha. But obiara kɔ a, obiara kɔmpɔɔto ne self. After the date she free a fan say peace FM wɔ ba angel but obi ankan eh, peace asɛm da but ada yɛ bi radio wei ano no the reason why nti a man tena ha makam na nam so na me fɛre do you know the reason why na me fɛre because the way na na mo yɛ station na wofiri wɔ aba no it's like sɛ ɛna ɛfɛn sɛ sɛ adom saa ɛna angels ɛyɛ adwuma what kind of I, I hate that you know me me nipa me mpɛ wɔ ma brabom ɛna obi a wofiri baabi a Wo mfiri hɔ na yɛ tɔ ma wo din deɛ wo se hɔ yɛ ba wo firi baabi a pɛ sɛ wo collapse wɔ sɛ wo kuta adwene wei wɔ otim na wo yɛ radio ni a ɛmmoa wo wa wie yɛ nyɛ fɛ I'm telling you sɛ wo na obi fa adamfoɔ na mo gya adamfo fa a time na na wɔne wo yɛ adamfoɔ no ɛnsɛm ɔno ɔta no kokoam wo ne ne gya adamfo fa a yɛ mɛka ne nipa mu me wura fi book bi yɛ fɛn ne deɛ bɛyi sɛ master killer wɔ sɛ deɛ yi Asɛ wɔnhwɛ da nka adeɛ no baa na ɔde afa nkyɛn na obi ahunu sɛ sei na ɔreka sɛ Doctor Kwaku Ati ntua tax. Kyerɛ sɛ wo kyerɛ sɛ wafiri ha nti kesɛ ɔbɛgu ha nipa dɔm a angel ha sɛ fiidi wɔm no na nkwaseafoɔ bi a wɔn nso nim nyansa bi wɔ ha no na wɔn nso no wɔsɔ so kɔ na nkɔtua wo ka kɔ na nkɔtua wo ka angel ɛngu da never Dabi o, mese yɛbi adwuma ma akɛsefoɔ a na wɔn wura yi no gyaee one day, angu. Tata nam na meyɛ watch night wɔ Angel eh, Kumasi, angu. Angu. Hmm. Tama na meyɛ ayi program wɔ force, saa tam kora na ayi fɛn sɛ wei, deɛ ɔka news yi eh, me a meba yi eh, Wasa International. Saa tam kwan na mekɔ hɔ no kwan na ɛbɛhyia me gye me baage di wuram nti mekɔ mebɛhyia wɔ San Trans Amsey wɔ Asawaberɛ ɛnɛ deɛ asan aba abɛhyia wɔ ha yɛ ɛnyɛ nnɛ ne three days ne yɛ start apirikyi wɔ radio so yɛ start apirikyi radio so nyɛ nnɛ ne three days but yɛfiri ha yɛkɔ ha yɛkɔ ha yɛba ha yɛfa ha yɛyɛ sei but wokɔ agya you keep the secret na wakɔ yɛ adwuma this is the professional but nyɛ obi a wofiri adwuma ma wopɛ sɛ wowu nti wafuro nti adwuma no ngu Doctor Kwaku Aten kaa one word. Great man Brunson kaa one word but ɛnnɛ na wogyina ha na woredwante interview na ɛnnɛ na wogyina ha sɛ wose eh, Saturday, is it Saturday or Sunday sɛ yɛsɛ sɛ wo na wagya adwuma no yɛmfa yɛ adwuma. Captain, say the truth. I can read the letter here. Captain, nyɛ ɔno wagya adwuma. Wagya adwuma na bɛn? Ha! Yɛmpɛ sɛ yɛbɛsɛ wo career, adwen papa wɔ yɛ tirim. adwenpa wɔ Doctor Kwaku Ɔtee tirim ɛna wɔse wo deɛ kɔ asomdwoem but ɛsɛ yi sin saa sɛ wopɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wo na wagya adwuma deɛ akate nyɛ ɔna wagya adwuma yɛyi wadi yɛyi wadi I'm part of the letter yɛyi wadi ɛna ano ne yɛyi wadi kaa kii ne ne kaa pɛpɛs no kora wɔ meme wɔ sɛsi yɛ kaa na wokuta sɛsi yɛ no ne keys fɛnsɛ ne ne pɛpɛs ɛne ɛ ɛ na ayi ɛwɔ mu sɛsi yɛ kaa no koraa saa fa bra because wantumi anyɛ adwuma deɛ a ɛwɔ sɛ ɔde kaa no san ba what kind of who is captain adɛn na moyɛ so mo nyɛ yɛn adɛn wofiri baabi a ne yɛabɔ ayi yɛfɛn sɛ yɛayɛ party adɛn wotie me menim sɛ wotie me anaa wohwɛ mɔ facebook but mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ Sɛ woyɛ nipa a, dwen sɛ woyɛ adwuma wɔ baabi a na sɛ wofiri hɔ a, nnipa da so yɛ adwuma hɔ. Hwɛ yie na woanyɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ adwuma no ngu. All because wo afiri hɔ nti, wokuta, wonkuta, wote saa, wonkuta adwene papa. Sɛ wote saa, ada ayi, Kofi Adoma sɔre a ɔyɛ morning show ɛnkɔ, na n'ano mu twitwa ayi, Kofi Adoma eh, Facebook, na mo akɔtwa kati Facebook, na mo de toto ayi sɛ, ɛna wadi ɛsɛ, na yɛyɛ radio anaa yɛyɛ Facebook. yɛn yɛn yɛn nyɛ facebook o yɛn yɛ radio this angel fm not a a fɛn sɛ facebook what you talking about bàtà sɛ ah okò busu ɛyɛ fɛn sɛ facebook na nipa bɛ ɛno yɛ radio ha. Huh? yɛ yɛyɛ yɛ adwuma o yɛ yɛwɔ angel fm o ɛnyɛ angel facebook kɔ na kɔ kyɛke ansa sɛ wobɛfiri ase no ɛyi na ɛ month ɛ last ɛ two months deɛ na ɛbaayɛ no kɔ na kɔ kyɛke ne fa toto mɔni show yi ho sɛ ɛfɛ ne sɛi na woda sɛi adɛn sɛ wofiri a nti sɛ radio no agu nti ɛ ɛ ɛntɛ ɛne ɛnoe ɛne yɛn yɛ wɔ mu wɔ ha o what you talking about Ha! Adɛn na mofiri baabi a na mopɛ sɛ mosɛe hɔ? Suban bi wɔ radiofoɔ bi mu a it's not good. Kofi Adom afiri ɛɛ fɛn sɛ Adom ɛna ɛba a ɛ ɛ ɛtena fie. Mante sɛ wɔka just one word. Ɛno ɛyɛ adwuma wɔ ha. Ɛnɛ sɛ Kofi Adom aka sɛ ɔbɛsan akɔ Adom FM a ɔbɛtumi akɔ. But wo ntumi nkɔ hɔ. Ɛna ɛnɛ wei ayɛ sei. Ɛna kyena wei ayɛ sei. Sub adeɛ na wode dii NDC foɔ no. Ebi na na wode bɛdi NPP foɔ no. NPP foɔ wɔn yɛ smart o. Wo atake mpanyimfo a, mɛ mɛ mɛhyɛ wo ara kɔpem sɛ wɔbɛma me biribi ansa na magyae asɛm no a mereka no ka. Ghanafoɔ, sɛbe sɛbe sɛbe o, sɛbe, wɔmmɛn Captain Smart a, wonim sɛ woyɛ holy. Captain Smart, wonyɛ Kristoni. You are not a Christian. You come and preach every morning, but you are not a Christian. You are hypocrite. You are hypocrite. Trust me. Yonetta pee sɛ that's the reason why nti a ɔwɔ ha sei, sɛ na wobɛnya no anka wotumi kɔka kyerɛ eh, doctor a ɔka kyerɛ eh, Bronzy sɛ sɛ me mamfiri adwuma mu a wonyɛ adwuma. What? Wonyɛ adwuma? Woba bɛto me mu wɔ ha, mayɛ adwuma for three solid years because wo ne m'ani nhyia anaa? Me spirit na ɛkuta me wo spirit na nkɔ. Enti sɛ me makɔhyɛ nkɔm MPP ne NDC, you took my picture na wo ne sɔfo bi te ha ɛna ɔno sɔfo no ɔka asɛm ama mu o but woan show ne picture wɔ TV you took my picture on TV Re TV a me radio station a mepene tie TV a me me wɔ so you took my picture on radio on the TV on Facebook to destroy my image ka nsɛm a menyɛ bi da what do you mean who are you woyɛ me nua ketewa

Ghana nyɛ serious country nti sɛ wotumi bɛdidi ɔmanpanyin atɛm a wobɛgye din, woyi nsɔɔte mpanyinfoɔ a wobɛgye din nti that is Ghana for you nti Ghana no ansa wobɛba na wabɛdidi nti wei wobɛgye di President Akuffo Addo atɛm listen sɛ obi reyɛ biribi na wo ne n'adwene nkɔ a ɛnyɛ atɛmdidie ei ɔmanpanyini woyɛ ne driver koraa ɔ captain kaa bɛtu ho o and wɔsaa yɛ panyini Nyɛ saa na yɛyɛ politics. Nyɛ saa na yɛyɛ journalism to insult people, to insult leaders. Di Mahama atam saa tam wɔto hɔ so akufa dum ka bɛyɛ ne sɛ yɛnti sɛ neɛ sɛ yɛ ɛ yɛ yɛde sika bi brɛ wa ɛhɔ ano amia ano na amanfoɔ firi sɛ na akufa de bɛtena sɛ how many years ni it is five good years five years nie Deɛ ade na wo kae na nti days na president Nana Addo Akufo Addo startee yɛ. Ɛyɛ deɛ na wo ka a afei na wahyɛ aseɛ. No! Yɛ nya yɛ mmɔ bra saa sɛ wo bɛ di obi atɛm ɛ asɛe obi na wo de apagya. Yɛ mmɔ bra saa. Sɛ wo te saa wo nku wɔ nim. Ɛnɛ megyina Nyankopɔn tumi so na meka akyerɛ wo captain sɛ wobɛtie me as my me, me younger brother a sɛ me nua kumaa no sɛ wobɛtie me a sakyera w'adwen sɛ wobɛdi Yesu akyi di Yesu akyi wonni Yesu akyi nso a hunu baabi a wogyina berɛ menim sɛ wobɛba bɛyi ano wobɛyi ano a mɛkyerɛ deɛ nti a mese wobɛdi Kristo akyi di Kristo akyi wonni Yesu akyi a meɛhunu na nea wɔyɛ no ɛyɛ nyatom woyɛ greedy ɛnyɛ Ghana na wo fight ama Ghana wo fight for your stomach let me tell you you are not fighting for Ghana ɛyɛ because of you are deceiving people na wɔn nnim wo ɔpa akɔ radio station bi a captain akɔ so da na pɛ obi a onim captain na busa ne suban na busa suban a ɔde te radio ne tv so what.

Yɛtua wo ka sɛn? Wo se yɛntua wo ka. Sɛn na yɛtua wo ka? Ɛnɛ menka. Sɛn na yɛtua wo ka? Wokɔ Kumasi a, sɛn na dɔkta de ma wo? For your transport, uh, for your fuel. We give you 10,000 for your fuel. Kumasi to Accra. Na plane kura fuel sɛn na yɛde gum? nti woammɔ obi aba so a yɛsɛe no na mo mo tetewa nam ne nam facebook na mo twɛtwɛ nsɛmfo nkuru asesɛm sɛ yɛatɔ mo yɛatɔ mo o ɛno na ɛde Ghana abɛdu saa berɛ yi obi afiri baabi ɔpɛ sɛ ɔhwe fam ɛno ne yɛ nnɛ yɛn bɛde ɔman saa sɛ wei na ne sɔfo bɛnante a wɔfiri wɔsɔfo no ho deɛ wɔsɛ wɔfiri awurade wɔfiri sɔfo no ho a wɔmfiri awurade Ɔkɔ asɔre a na ɔfiri hɔnom a na ɔde asɔre wei ayi kɔ mfiri Awurade. Wɔne nipa asomasi nam wɔn ne gya anante a wɔte sɛ sɛ even when it come to even a marriage. What? Deɛ doctor ayɛ wo paa Captain Smart. Deɛ wayɛ wɔ. But ɛnɛ

me ne ɛyi, ɛfɛ no sɛ yi, sii wɔ tu kwan, yɛ fi pira mu sii yɛ, saa ta na ka to nyame sate adwuma wa. Yi kɔ sii wɔ, me ne ne nenam, sii wɔ yɛ me ba. Ɔ respect me. Dr. Kwaku Ɔten, ɔyɛ me brother, but ɔfrɛ me papa, ɔ respect me.

you are you, you are destroying our image sɛ yɛn ɛnɛ angel wonim angel you don't know angel wo angel na kasa wonim aseɛ wonim kɔ ɛfa so baayɛ that's the reason why nti a wɔyɛ saa no you will see sɛ if you can destroy angel you are selling us me de awia maka akyerɛ wo menim sɛ woretie wɔn bɛyɛ oduoduom duoduom don't reply kɔ fam na sɛ ɔso wabie w'ayi a sɛ sɛ wobɛfa workers na watua wɔn ka okay na wo deɛ wayɛ yɛ no three years wo deɛ yɛ no one year pɛ I give you one year fa workers ten tua wɔn ka just one year na yɛ adwuma no Na ennyina hɔ sɛ ya for one year ɔdɛ ma ɔmo nyɛ oduodom duoduom I speak as a man of God I give you one year captain fa workers ten tua ɔmo ka na yɛma no nyina hɔ sɛ ya one year ɛnkɔyɛ obiara adwuma. because deɛ deɛ ɔbɛfa wo n'adwuma mu no na kyɛ sɛ ɔnyɛ obi a ɔfa adwuma a wɔfa workers a ɔhwehwɛ wɔn akyi because if obi hwɛ ɛfa workers na ɔhwehwɛ wɔn akyi deɛ a just come to angel and go to uh, uh, what do you call it uh, adom and go to kumase force fm and go to the uh, uh, what do you call it otek menka hwee but nipa brɛ wɔ ha ɛna wohunu angel yɛ a ayɛ fɛ yi Tiɛ ntena hɔ. Doctor Kwaku Atɔn no nyɛ angel sika na ɔdi. But yɛ deɛ aha na yɛdidi. Tiɛ ma mɛsɛe no. Wo nipa korɔ nso ɔse how a keka deɛ ɔbɛka. Asɛm na meka no ɔno ankasa nim sɛ asɛm na meka no nokorɛ na mɛka akyɛ no awiei. Wo tie a ɛbɛboa wo. Wobɛwere paa ma mɛba second one. Ɛno deɛ mede Ɛ ɛyi na ɛbɛba, evidence a mede bɛba. What is that? Na wobaeɛ yɛ sɛ wobɛbɔ kɔɔla ɛde bɛgyina ayi ɛbɛsesa ayi so na nnipa bɛhwehwɛ fo adwa. Ɛno yɛ radio. Na nnipa no wɔn tie no yɛn no wɔn ayiyi afiri hɔ. We are building the radio, not Facebook. Sɛ Dr. Kwaku ate yɛ interested ɛwɔ ɛ Facebook a, nkɔkɔ Facebook wɔ ɛde bɛyi ɛkɔ kɔtwa a ɛyɛ Facebook ɛ nkɔbia Facebook kwamie radio. what is that yɛ so mu nwi yɛn yɛn nipa bebree ba yɛ adwuma wɔn kɔ bata bi wɔn tumi kɔ ba because deɛ bɛ ntia ɛyɛ because of sɛ onipa no firi hɔ a wɔ ɛyɛ adwuma ne yɛyɛ wɔbɛtumi afiri ha na wɔtumi akɔ ha wɔtumi fɛ na bata wɔn firi baabi a wɔpɛ sɛ wɔgu hɔ.